Minn Skakija, dħalt id-Daħker bħala apprentice fil-1964. Għamilna l-apprenticeship, mbagħad spiċċajna ġifieri as a fitter abbord. Wara wara dak iż-żminijiet kollha ġifieri aħna x-xogħol dejjem kien jikkonsisti magni, turbines u steam boilers u dak dejjem kienu dak iż-żminijiet asbestos kullimkien, speċjalment meta vapur ikun attrezzat b'magna steam turbine, ikun hemm kullimkien, kullimkien asbestos. li pjuttost konna ngħixu bih l-asbestos. Barra minn hekk, biex tiftaħ turbine, titkisser l-asbestos u mbagħad qabel qabel ma ma ma tiftaħ kullimkien tnaddaf dak iż-żminijiet ma konniex in the know-how il-periklu li li kien u l-health wise u kemm kien perikuluż. Konna niblowjaw qabel timla kullimkien għax meta tiftaħ biex tiftaħ terbaj Isek se tiftaħ xi ħaġa li ma jmurx jaqa' xi ħaġa ġewwa hemm. Sa Vince, xi tgħidli għall-ħidma tal-General Workers Union anke biex intom inħajtu kumpens li kien dovut lilkom? Alla ħares ma kinitx General Workers Union għax kieku jiena wieħed minn ma asqat ma ddieli minn moħħi li se napplika għal dal-kumpens tal tal-hazard li konna għaddejjin minnu. Anka l-fatt li ma kellkomx titlu l-qorti, eżempju. Ejju, mhux hekk.
Barra minn hekk, jiġifieri saħħa saħħa tal-General Kids Union u mill-aġevolati min-naħa tal-Ministeru tal-Finanzi fuq dal għax kieku tispiċċa il-qorti forsi forward ma tafx se jirriżulta u meta u meta se tasal għal konklużjoni.
Ċikluna, ex ħaddim ta' Dokjar, għandi 73 sena, tal apprentisti bħala fitters, eh, meta kena 17 sena, u għamilt 42 sena naħdem abbord. Issa natura ta' xogħol tiegħi eżattament bħal ta' qabli. Għax konna ħbieb u konna naħdmu flimkien. Kif qal ta' qabli ġifieri konna naħdmu f'engine rooms fejn kullu kien ikun mix sibles black sauce biex biex ma jħallix il-pajpijiet li daw jistgħu jitmissu ikunu jħarqu għax hu l-isbestu tal-ek jagħmluh biex jattu l-affarijiet u biex ta' ġewwa Jibqa' jżomm is-sħana, ma jitliefx is-sħana tiegħu. U dan, trid u ma tridx, minbarra li ma kellniex know-how, ma konniex nafu li l-asbestos x'jagħmel u x'ma jagħmilx. U dan għexna ħafna, jiġifieri tmien sigħat kuljum, mhux li konna ndumu iżjed minn tmien sigħat, jiġifieri dan trid tieħu nifs bilfors, trid titkellem bilfors, trid tkissru bilfors, jiġifieri hemm l-asbestos. Qed tibla' bilfors. Issa da l-ġisem ta' min kapaċi jneħħih, ta' min kapaċi imma mhux xi ħaġa li tista' tabżorbiha għax l-asbestos jibqa' fil-vini, konna nafu u tgħallimna wara mbagħad meta bdejna naraw dak hekk u dak hekk u da u da hemm il-mewt jiġifieri, l-asbestos fatali għax jibqa' ġewwa u jsudd. Dan jiġifieri erbgħin sena xogħol. Issa jiena pereżempju tliet snin ilu kelli kanser ukoll jiena, ma kont fortunat li nħawli. Jiġifieri sa niżukalla mhux ħażin. U bekk sirt naf Għax fil-każel li kelli, mhux l-ewwel darba li għamilt is-CT scan, u s-CT scan dejjem markali, però dejjem markali li jiena għext għal ħafna żmien fl-ambjent tal-asbestos. Jiġifieri kien jimmarkali Imma bħal speċi tal-isptar qatt ma qaluli għax hu l-isptar kif marret l-operazzjoni li għamilt fil-kanser jgħidlek. Imbagħad l-oħrajn ikunu minor mhux il-main. Imma dal-aħħar ġifieri kien hemm xi ħbieb li ħadu jiena ċċekkjajt u sibt żewġ ċertifikati li għamilt is-CT scan u għandi li kont għamilt żmien twil espost għall-asbestos. Insomma, jien applikajt għand il-General Workers Union, il-General Workers Union laqgħuna u qalulna li hemm xi flus allokati. U grazzi għal dal-gvern ukoll li kellna ċans li napplikaw, stennejna, stennejna, imma fl-aħħar l-aħħar Rbaħna xi ħaġa li jekk mhux ħa nreġgħu l-affarijiet lura li għandna ġewwa, sewwa, imma l-inqas għandek kompens u ġifieri kulħadd jieħu pjaċiru jkollu kompens. Ara, biex wasalna f'dan il-proċess kien hemm diskussjonijiet mal-Gvern. Nista' ngħid li min-naħa tal-Gvern, kemm min-naħa tal-Ministeru tal-Finanzi u kemm min-naħa tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru, ġifieri l-Prim Ministru, Laqgħu it-talba tagħna mill-ewwel tant li mbagħad it-talbiet tagħna ġew fil-budget tal-2021 kien ħareġ dan ir-refund lil dawn il-ħaddiema, eks-ħaddiema tat-Tazzna li mardu ma' mard konness mal-asbestos. U llum x'qed naraw hawnhekk fil-General Workers Union? Illum qed issir it-tkomplija ta' ħlasijiet lil dawn il-ħaddiema li mardu bl-asbestos. Illum għandna nies li għadhom magħna. F'dawn l-aħħar ġimgħat kellna każi ta' nies li sfortunatament ħaddiema li l-asbestos ma ħallihomx f'din id-dinja.